צו הרה ווארפט אראפ אזוי שטארק א מענטש אז דער מענטש מאכט שוין אן וואס ער טשע זיין איך מאך עס באדערט דאס וואס ער טשע זיין איך רעדן צום אייבערשטן איך בלייב דאך סייווי אין בלאטע איך זינק דאך סייווי אין מיינע עבירות האט דער רבי געזאגט ווען א מענטש גייט אין בלאטע וואס דארף ער אכטונג געבן נישט צו גיין מיט ביידע פיס אין בלאטע ביסט אמאל געגאנגען אויף א הייק משה? ביסט אמאל אנגעקומען צו א. וועטלענד, איך ווייס א פלאץ ווי מען זינקט, מען הייבט אן צו צו צו צו צו זינקן, וואס טוט מען? מען פרובירט ארויסצונעמען איין פיס, און ווען מען פרובירט, ווען מען נעמט ארויס איין פיס גייט מען שטערקער אריין מיטן צווייטן פיס, יא? נו, וויל מען יעצט ראטעווען די צווייטע פיס, לייגט מען אראפ דעם פיס און מען פרובירט ארויסשלעפן די פיס פון בלאטע, וואס געשעהט יעצט? פאלט אריין די פיס אין בלאטע, נו, וואס האסטו פאר אויפגעטון אז דו נעמסט ארויס דעם פיס? דו גייסט דאך אריין מיטן אנדערע פיס. נו, יעצט פיל איך שוין ווי איך זינק געפערליך מיט דעם פיס, וואס טו איך שלום יוסף? פרוביר איך צו גיין מיט די אנדערע פיס. האט דער רבי געזאגט א פיס אריין, א פיס ארויס, א פיס אריין, א פיס ארויס, דער עיקר נישט שטיין און גיין מיט ביידע פיס אין בלאטע. אמאל א מענטש זעט איך טוט מיינע מעשים טאג נאך טאג, אזא צרה פאר דעם מענטש, אזא רחמנות אויף דעם מענטש, אז נעבעך יעדן טאג פאלט ער נאכאמאל אראפ אין די עקלדיגע עבירה פון פגם הברית, און נעבעך נעבעך נעבעך ער פאלט אראפ אין די געמיינקייט פון הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, און די די אוטקאם פון די עבירה איז אז די מענטש הייבט אן שפירן ביי זיך אזא מין דיפרעשן, און ער הייבט אן שפירן אז דער אייבערשטער איז ברוגז אויף אים, קען מען נישט מסביר זיין פאר איינער וואס גייט דאס נישט אריבער. אינדרויסן זע איך אויס ווי אלץ פיין און וואויל, איך גיי אנגעטון מיט מיין הוט, מיט מיין וועסטל, מיט מיין ציצית, מיט מיין כאלעטל, אבער אז איך זינדיג רחמנא לצלן אט די עבירה, רחמנא לצלן, איך האב זיך מרגיל געווען, איך האב זיך צוגעוואוינט נעב איך צו טון די עבירה פון הוצאת זרע לבטלה, מען גייט ארום מיט אזא מין טיפע צובראכנקייט, דיעפ, דיעפ, דעפרעשן, א מורא'דיגע מורא'דיגע צובראכנקייט אז מ'הייבט אן טראכטן פון אלע מינע שרעקעדיגע מחשבות, מ'טראכט פון מ'וויל זיך ענדיגן דאס לעבן, ווי קען איך ענדיגן די לעבן, ווייל מ'פילט די אייבערשטער דארף מיך נישט, די אייבערשטער איז ברוגז אויף מיך, איז א מענטש רעגט זיך ביי זיך ער זינגט נעבעך אין בלאטע דארף מען געדענקען וואס דער רבי האט געזאגט א פיס אריין א פיס ארויס, ווייס מיינט א פיס אריין א פיס ארויס, רבונו של עולם העלף מיך איך וויל נישט טוהן דעי עקלדיגע עבירות, זאג עס ארויס יעצט אין אידיש, נישט באלד, יעצט, ווען די שטראך באלד וועל איך מאכן עס באדערט דאס באלד וועסטו פארגעסן, זאג ארויס יעצט, הערסט א גוטע דרשה, הערסט גוטע דיבורים וויאזוי מען קען רעדן צום אייבערשטן, זאג עס מיט, הייליגער באשעפער איך וויל נישט טוהן קיין עבירות, וואס זאל איך טוהן, דער יצר הרע האט מיך אריינגעכאפט אין זיין פאסקע, דער יצר הרע האט מיך אריינגעכאפט אין זיין טרעפ, און איך בין אזוי צוגעוואוינט צו טון די נארישע זאכן, איך קען זיך נישט ארויסזען פון דעם, האב אויף מיר רחמנות אייבערשטער, איך וויל עס נישט טון,